Tranca Fúria faze un live undi ki el ta aprizenta se múzika, se novus trabadjus ki el tene pa kaminhu i prujétus pa se novu múzika. Nton, kel vírius sta ta sirkula i pesoas atxa ma Tranca Fúria létra dja kaba. Má Tranca Fúria ka tene létra más. É kel-la ki pesoas ki é fã di Tranca Fúria Sa ta fla, pamodi Tranka Fulha, bo bu fans ta pidi senpri trabadjus novus na merkadu, so Tranka Fulha ki ten monti kota, ka lansa un muzika mesmu ke pa toka korason di publiku i pa toka pa tudu ku bon ku ladera, nton kel muzika la ka sa ta pega, nton Tranka Fulha, si mo sabe Tranka Fulha é un artistas ki komensa. En alta lansa xis muza ki fai txeu susesu, toka pa Kabu Verdi interu, viaja Europa interu. É un di kes MC ki abri porta pa novus jerasons MC ki ten sardu ta fai txeu susesu tenbe, ki ten sardu ta trabadja fokadu i ten sardu ta fazi bons kolaborason, bons trabadju i é isu. Tranka Fru é un artista ki senpri nu apoia li na kanal, senpri. E fans ten stadu ta kritika imensamente Tranca Fulha ma ka tene letra mas, ma ka tene letra ma, letra dja seka. Nu ka sabia si Tranca Fulha ta skrevera letra o letra e ta kunpraba, pamodi gosi li Tranca Fulha ka sa ta ata, ka sa ta dizata. Tranca Fulha nu kre trabadju, nu kre trabadju e Tranka fúlia fama dja kumesa ta kaba fama ku létra e ka sa ta ivului e ka sa ta trabadju mó si pa e lansa alpu trabadju na merkadu nton mc pregu pregu mc kon dizê ten stadu ta superal na múzika i ten stadu ta faze trabadjus kada vez más diversifikadu ta sorta sénas na redi sosial nton tranka fúlia létra dja kaba fans tudu sta rivoltadu ku tranka fúlia pamodi létra dja kaba. É isu família, N ta pô kel vídiu li ta pasa, nhos ta tra-m sô konkluzon. Un di ki tranka fule, es sa ta aprizenta un séries di múzika, un séries di trabadju i nhos ta avalia, nhos ta tra nhos própi konkluzon. I tranka fule fla-m i tene Funaná, mi tene un séries di trabadju ta ben pa merkadu kabuverdianu i nu sa ta spera ansiozamenti kes trabadju li. I si kes trabadju li ta ben ten inpaktu na redi sosial rialmenti, ote.

Minina nova ku kuza minina fla pur favor ton na pui minina fla pur favor kel é trabadju kel é trabadju pa skes ina na skoe punu konbustivel punu punu konbustivel punu pa nu ta ora di ki mas pa nu ro kel é kuza é otu stilu kel era un stilu xistina

Nton nhos pripara pa nhos pila la baxu so kuza brutu. Nu sta faze xis mistradu, xis kuza brutu. Nton nhos fla ma, nu ta ben ku un drill, nu ta ben ku kuza fas ténpu. El fla, Aa, é fas ténpu ki nu sta pui nómi. N fla, Aa, fas ténpu. Nton óki N lansa fas ténpu, tudu algen sai. Kel-li é fudidu. Dja N skese, nu tene kel-li, nu tene di panhese. Nu tene kel-li, kel-li fas ténpu. Fla, Aa, fas ténpu ka nu tene di panhese. Panhese é resolve nomi. Ke ki oi fai yas la priparason di pai yas panha yas N sa panha yas N sa entra fora ba ka mama pa modja N fronta N sa panha yas N sa entra fora ba ka nha mai pa modja N fronta panha yas ma fudi ku funda na afastando ku panha yas Nhos ku obi kel otu kuza N rixa es kuza rixa mane.

Ku so nos rebelion, rebelion Sima oku sa ku sa prezu Ku faze rebelion nha si rebelion Mu é oku sima oku sa prezu Tipu rebelion é oku sa prezu Bo po po po po faze rebelion É rebelion é Nhos ka sa fronton Oku nhos fla tranka é ka oku É rebelion tanbe é rebelion Gera pa tudu ladu rebelion El ben so kuiti é si rebelion Kel-li txu rebelion.

Bu rebelion andam tu rebelion me rebelion rebelion mo rebelion me ami sa ben rebelion nha mano nem asun kel otu faz tenda é mas um faz tenda li chama es pesa nhos faz tenda e nhos ama piano faz tenda.

I N ta spera ma nhos tudu nhos ta kurti, nhos ta da kel póbri, nhos ta da kel mural i nu sta djuntu família. Ka nhos skese kumenta, konpartilha. N sta pensa faze un vídiu tanbê fudidu, konta ku xis pesoas, intervista pesoas na rua. N ta spera ma nhos ta kurti, nhos ta da kel própis. Kel nhos manda p'un kmisi di korason. Fui. Nu sta djuntu ok.